Дан дара дан дара дан дара дан дара дан дан дара. Артист, блядь. Көтмәсләр тренер. Самилия, беләсең ничек була? Алкаш. Башыма сугасым киләме? Юк. Урындык белән бәрәсе киләме?
Юк. Балта белән башны чаласы киләме? Юк. Все, аңлашылды. Менә без ифтарга җыелдык әле, яулыклар бөркәндек әле дип. Кая югаласыз сез, дуслар? Ураза тәмамланганнан соң.
Киттек, башладык ма? Өш, дүрт, егерме. Мин матурмы, нормаль мима кыяфет? Кабынга монда.
Җәмәгать, сез күрмисез, безнең Гүзәл моннан тышар, монда өстә матур инде ул, һәр вакыттагыча. Астында юкмы ди?
Астында җәмәгать ул бераз гына латекс.

Юк, мин, мин, мин сиңа карап әйме, үзем елмая башлыйм. Рәхәт ич. Әйе. Дуслар,
бүгенге ташыгарылышыбызны әйме менә шулай бәйрәмчә башлыйк әле. Бүген бит инде безнең дүшәмбе, 20 февраль. Димәк, безнең русларда Масленица дип атыйлар инде аны әйме. Бездә май чабу бәйрәме диләр татарчага. Керәшеннәрдә, әйе. Юк, татарчага тәрҗемә итеп әйтсәк дип әйтүем. Димәк, Як бүген рәсемнәр дә шушы татарча сөйләшә.
Май чабу бәйрәменең беренче көне. Әйе. А, Димәк, кышны шулай итеп матур итеп озата башлыйбыз. Димәк, тиздән яз җитә. Ун көннән соң. Алла бирсә, Алла бирсә.
Алла Ун бирсә, көннән Алла соң, бирсә, Алла бирсә, иншалла, яз җитә. Юк, алай- Календарь юк, буенча ул календарь җитә инде буенча ул, әйме? марта. Ә Болай бездә, без инде географияне өйрәнгән кешеләр бит инде, э, мәктәп вакытында безгә өйрәттеләр. Э, Яз Рәсәйгә 4 нче 5 нче апрель көнне килә.
Менә беләсеңме, минемчә, э, хәзер теге кояш э, күбрәк карый башласа да, әйме, ничектер кәеф тә күтәрелгән кебек. Әмма дә ләкин кышның иң авыр вакыты җитте, минемчә. Менә гел бураны уйнап торган, әйме, көтмәгәндә салкын. Авыр түгелдер инде, юк, кышның авыр вакыты түгелдер, син озатасы килмиме әллә? Юк, киресенчә, тизрәк, бигрәк авыр. Тизрәк кенә менә язны каршы аласы килә, әйме, ә менә кыш тарткалаша башлый. Менә шушы кыш белән язның тарткалашкан вакытын әйтү. Ул сизелә. Имеш, теге озакка сузылган кебегрәк сизелә. Тизрәк кит инде, тизрәк кит инде. Ярый, китер әле Алла бирсә. Без бит инде аңа күнеккән бит инде. Әйе.
Ә шунысын да әйтеп узыйм әле, менә безнең узган атнада инде Татарстанның милли музеенда май чабу бәйрәмен бәйрәм итә башладылар, билгеләп үтә башладылар. Һәм сез әле өлгерәсез, милли музейда балалар өчен махсус бәйрәм программасы бар, аны күреп калырга өлгерегез. Бу ләкыйләрдә йөри бу. Анда беләсезме, май чабу бәйрәменең кайчан килеп чыгышы, аны ничек бәйрәм итүләре, нинди кызыклы уеннар булулары турында сөйләячәкләр һәм балаларыгызны да уйнатачаклар.
Дәүләт Думасы, беләсезме сез Дәүләт Думасы? Әйе. Дәүләт Думасында синең Ә дусларың беләсезме, ул теге урынмы әле, теге җыен кайчагында юк бар, кайчагында Немкә юк? кызыклы Немкә юк? фикерләре белән бүлешә торган урын.
Сыер икәнсең, нәкъ өстенә бастың. Шулай, шулай, әйе. Дәүләт Думасы, димәк, буларак чит ил сүзләрен тыярга җыена. Ужас.
Мин аңлатып китим, әйе, мәсәлән, менә Минән үземдә, үземнең аккаунтымда бар бит, менә 80-90 дигән аккаунт, әйме? Мин анда ясадым шундый кайбер сүзләрне тәрҗемә итеп. Мәсәлән, what the fuck? Әйме? What the fuck? Беләсең сен, вот татарчада бу нинди нәстәкәй? Әйе, мәсәлән, клоун, ул бит тоже английский сүз. Мин аны былайрак тәрҗемә итәм. Артист, блядь. Окей. Окей, беләсең ничек? Яхшы. Ай, ай, алай түгел.
Ярар.
Юк, топ, топ. Беләсең ничек? Ничек? Утскянский.
Бу Роберт э, версияләре, дуслар. Бу минеке, әйе, ләкин...
Әйе, Дәүләт Думасында мөгаен мондый ләкин сез, җәмәгать, ләкин сез рәхәтләнеп куллана аласыз аны.
Менә шулай. Сез безнең тапшыруны Тукта, тукта, зинһар ишек кертсеннәр инде. Монда Сез безнең тапшыруны гел карасагыз, әллә нәрсәләр беләсез әле. Әйе. Оверсайз беләсезме ничек була? Әйе. Капчык. Әйе.
Әйе, мәсәлән, алгата Самилия, беләсең ничек була? Ничек? Алкаш.
Белә, беләсең. Бариста. Кринж. Ничек?
Кустыргыч. Ә менә токсик, беләсең ничек? Син һәм синең дусларың алга таба дәвам итәбез киттек.
Шүрәс килә башлый мин сине кой бер вакытта. Ярый, әйдә. Көн саен менә монда көн саен очрашсак, әйбер. Көн саен шулай белән эшлисе килә чыкса. Шимәт дип язсын киләме? Юк. Ә?
Юк, мин андый э, явыз кеше. Башыма сугасым киләме?
Юк. Ә? Урындык белән бәрәсе киләме? Юк.
Балта белән башны чабасы киләме?
Юк. Юк, юк. Все, аңлашылды.
Менә бу шушы май чабу бәйрәме белән бәйләп үзең әле, әйме? Менә бу май чабу бәйрәме бит инде Пасхага 10 көн кала үткәрә башлыйлар, әйме? Әйе, әйе. Димәк, анарсын бездә Пасха була. Ә безнең Пасхадан соң Алла бирса, башланачак нәрсә? Пасхадан соң безнең нәрсә башлана әле? Мөселманнарда? Ой, ну, ничә Ураза башлана. Мин бит әнә шул православие темасы буенча дип алып арасы бетеп торган. Православиедән түгел. Менә димәк безнең уразага да күп калмады бит инде, әйме? Роберт, ләкин мин әйтәсе килгән фикер башка төрле. Әйдә әле. Әйме? Менә бу ураза бәйрәменең ни кадәр олуг бәйрәм икәнен барыбыз да аңлый. Ләкин бездәге күп кеше аны Нәкъ менә пиар өчен генә куллана. Чөнки, чөнки ураза җитү белән хәзер Инстаграмда күп кенә кешеләр арасында мәчет уртасында матур иттереп утырып, кулларын аблайттерып карап, имеш, намаз, дога кылган фотолар артап китәчәк. Бик күп кешеләр менә без ифтарга җыелдык әле, яулыклар бөркәндек әле дип видеолар урнаштыра башлаячак. Ни өчен? Хак, хак Ни өчен? Бездә дин турында Ягъни шул ураза аенда гына искә төшерә икән шушы кешеләребез. Шушы бер ай эчендә эй аллам ничек кенә кыланмыйлар үзләренең изге гамәл кылуларын бер туктаусыз күрсәтеп торалар ә кая югаласыз сез дуслар Ураза тәмамланганнан соң. Менә бит, менә менә дөресен бер дөресен бәрәсең бит Гүзәл. Ай, килешәм синең белән. Шул кадәр, беләсезме, эч пошторгыч кына түгел бу, бу костыргыч күренеш. Чынлап, сезнең без туктаусыз, имештер, мәчет уртасында дога кылганыгызны сезне кем фотога төшерсен? Әйе.
Махсус чакыртылган фотографны. Ярата куеп, имеш укый, имеш пешерде. Әйе, матур итеп аякларын куеп, матур итеп киенеп. Эй! Мин ул кешеләрнең исемнәрен дә әйтер идем хәзер, әйме? Ярар инде. Бераз гына әдәплерәк булыгыз, әдәплерәк... тәртиплерәк булыгыз дигән сүз. Ике йөзлегегезне чыгармагыз әле, пожалуйста, экраннарга дигән сүз. Менә гүзәл шуны менә сезгә җиткермәкче булам. Башка вакытта нәрсә әйтеп, кешегә начарлык эшләп, ялганлап, алдалап йөрүче Безнең дин кардәшләребез үзләрен ураза вакытында бик тәртипле күрсәтергә яраталар. Э, Минем сүзем бетте. Дин ул тыйнаклык э, булырга тиеш. Гүзәл әйткәнне нитегез ярыймы? Сеңдергез үзегезгә. Һаман исегездә тотыгыз шуны. Килештекме? Миңа да әйткәндер инде ул әле. Юк, мин мин, мин мисал өчен Робертны мисал итеп әйтәм. Мин мисал өчен Робертның бер кайчан да име намаз укып үзенең фотога төшергәнен, Инстаграмга куйганын Күргәнем юк. Булдымы? Ае. Шул.
Ае шулай бихаб сторис Казан үзәгендә билгесез кеше хатын-кызга пычак белән ташланган. О. Мына яраланган хатын-кызны университет урамында табып алганнар. Хатын-кыз сөйләвенчә, аның янына бер яшь егет узып киткән. Беренчел мәгълүмат буенча билгесез кеше кинәт кенә пычак чыгарып, аны хатын-кызның күкрәгенә чәнчи һәм кача. Прикиньте, бу, бу бит инде... Бу шәһәрнең нәкъ үзәге. Бу бит әле башкалада.
Әйе, университет урамы. Бу, бу нәрсә? Камера шыгырым тулган җирдә әле, университет урамында. Бу бит инде, бу нәрсә, бу нәрсә соң бу? Бу маньяклыкмы соң бу, нәрсә икән? Бу, моның, моның бар, не, нәрсәгә аңлатмасы? Совсем елмыни? Бу, бу нәрсә соң? Бу юк, мин бит башыма да берничек тә килми. Шәһәр уртасында пычак чыгарып, хатын кызга ташлансын әле. Менә бу беләсеңме, язга...
Бу чирле микән? Бу исерек иеме? Язга нәмәтедер инде. Яз көне бит инде андый э, психик яктан э, таза сау булмаган кешеләрнең ниләре башлана дип әйтәләр теге. Бу кизүләре исеректер. Бәлкем исерек булгандыр, кем белә. Бу гаҗәп нәрсә. Юк, беләсезме, чынлап та менә бу тормышта